Daqshekk ieħor jista' jitla' Sur Pippo, Sor Roberta! Jien bħalek ngħid kieku. Anke magħdek qalt li taf. Asħa, il-flus li qed jonfoq fil-propaganda ja ħasra! Il-flus mhux problema kieku. Qatt ma kienu problema, Sur Pippo. Imma l-flus trid tara minn fejn ġejjin, Sor Roberta. Il-flus ġejjin mill-Partit Komunista Siċiljan!
Jien kont intih n-numru unu b'rispett tiegħek taf. Imma l-Magħad reġa' qaltilna biex nagħmlu dak li tgħidilna l-kuxjenza tagħna. M'għandix għalfejn ngħidilkom il-Mantra, Sur Roberta. B'rispett tiegħi minn dak il-partit, tivvutaw lil ħadd! Kollha sew Don Benign, nobdik. Kun imbierka.
U x'għandu x'jaqsam li aħna ħbieb? Bħal x'għandu s-sabor nasal li nitlef ruħi għal ħabib jien, ruħ waħda għandna oħt! Wenzu qalli biex intuh l-unu. X'tagħmlu intu hent su mhux affari tiegħi, imma jien la sa naġġħad lill-partit politiku tiegħi u iżjed u iżjed it-twemmin reliġjuż tiegħi. Il-Knisja taħt il-Komunisti dejjem batiet, persekuzzjoni sħiħa kellha. Ma dawk kienu żminijiet oħra. L-affarijiet jinbidlu. Is-Sur Pippo mhux se jasal biex jagħmel f'den il-Knisja. Tinsiex li hu miżżewweġ l-oħt saċerdot. Taf kemm kien ilu biex jgħaqqad il-Partit Komunista, eh? Kont nemmen li ma jasal ħadd jien, imma mhux talli wasal li jgħaqqad il-partit, imma se jikkontesta l-elezzjoni. Miskin Dun Benitu l-Għaldi min jaf x'inkwitantu fuqu.
Għarrbu fil-lux. Is-Sur Pippo għandu moħħu jilħaqlu ħafna. Mhux għalhekk l-anniversarju ċċelebrah il-każin, mela ta' kemm ilu miżżewweġ mhux dejjem kellu l-anniversarju? Ma' soltu, kien jagħmlu xi lukanda lussuża u jistieden lil tal-familja biss. Ara did-darba, għamlu l-każin u barra tal-familja kellu anke l-ħbieb. Għax dakinhar, bdiet il-kampanja elettorali tas-Sur Pippo u tal-partit tiegħu. Jiena ma nafx x'kienu ma kienx għax ma kontx mistieden. Naf biss, li fejn qabel f'dan ir-raħal kien ikollna ġlied fuq il-festa, issa se jkollna wkoll ġlied politiku. Mhux biżżejjed konna maqsubin bejn żewġ partiti l-kbar, issa għandna fostna l-kwartieri tat-tielet partit ukoll. Ma bejnietna ta'. Inti taħseb li għandu ċans? Min jaf.
Il-vot sigriet, u s-Sur Pippo għandu ħafna ħbieb f'dan ir-raħal.
U iva.

Hawn x'aħna nagħmlu, Ġużepp?
Ġejt niskorri kelma għand Dun Feliċ. Għada żgur tkun hemm bieraek, Ġużeppi. Grazzi, Father.
Attent dik il-lasta għax taf tolqot 'il xi ħadd.

Xkart, imma xkarti huma dawn? Sena. Issa nara x'għandna f'idejk jien. Mela le. Għad ġid tiegħek u ta' wliedek, ivvota numru wieħed is-Sur Pippo Burrone, Partit Komunista Malti. Jiġifieri f'dak il-kaxxi kien hemm dawn il-karti? Għax Billy Reishi hi s-Segretarja Propaganda tal-Partit li stampat u ġabhom hawn ilbieraħ. Imma ġabhom hawn għax tathom l-indirizz tiegħi, mhux hekk? Skużi, tathom Benit.
Tatu l-indirizz tagħha.
L-indirizz tagħha? Mhux l-indirizz tiegħi? X'inkwiet, x'inkwiet! Iva kkalma ftit. Mhux li nkkalmha, għax kieku hekk quddiem wiċċi bħalissa niżbranak!
Ismagħni, jien ma qabbadt lil ħadd iġibhom għandek. Imma s-segretarja propaganda tal-partit tiegħek għandi ġabithom, ma kontx naf bihom ta, għax kont naħodhom fil-pjazza. U ħuġġieġa kont nagħmilhom! Kollox sew, issa nkellimha jien. Issa ngħidilha biex ma ddaħħalx aktar materjal politiku f'kamritha. Anzi, iżjed minn hekk, Nikri la kamra sakemm tgħaddi l-elezzjoni ħa tkun tista' taħdem bil-libertà. Tajjeb hekk? Jiena ma tlextx biex tikri l-appartament. Toqgħodx titfagħli diskors f'ilsini lili. Jien kuntent b'għex il-ġodari. B'dak l-iskart ma kontx kuntent jien ġodari. X'inhu?
Jiġifieri qed tgħid li jien skart? M'għadx hekk. Toqgħodx iddawwar diskors issa.
Sa fejn naf jien, ritratt tiegħi hemm stampat fuq dawk il-karti. Benejt! Dum benejt jekk ma jimpurtax, Sur Pippo! Mela, miegħek ma titkellimx, qerd injorant! Ħala t'għajn!
Ħela! Gwerra trid? Gwerra nagħmlu! U sa ssibni ppreparat aktar minn qabel!
Ta' kollox Diletta l-ġovan apprezzatni u x'naf xi tagħmel. Kont qed nitlajjef ftit hawnhekk u lmaħt lilek. La trid tkun taf il-verità. Mort għalik id-dar u oħtok qalt li qed tistad hawnhekk. Isma' għandi bżonn pjaċir. Jekk nistankri jgħidli.
Int naf li tinqala' l-kitba.
Minix xi awtur u x'kultant inħarbet xi ħaġa. Xi trid?
Għandi bżonn artiklu fil-gazzetta. Inħallsek, tafx? Tħallasni. Mela xi kwalità t'artiklu trid, żurni wkoll.
Ifhimni, jiena biex nitkellem fil-meetings ninqala' imma biex nikteb ma ninqala' xejn. U artiklu fil-gazzetta jiswa daqs għaxar meetings pubbliċi. Qed tifhimni, hux? Jekk nikteb, nikteb għax nirrispettak. Hekk qed tilgħa lin-netta jien? Ħa ngħidlek tafx. Wenzu Għabazza jibża', imma n-netta qed tilgħa. Nies bħas-Sur Pippo għandna bżonn aħna fil-Parlament għax ċert li kapaċi jagħmel ħafna ġid għar-raħal.

L-istil tal-kitba jfakkarni fik, Pelit. U jidher ċar li l-awtur hu midħla sew ta' Sur Pippo. Hemm minni, kieku mhux għax se jikkontesta fi ħdan dak il-partit, fuq artiklu bħal dak kont nara kif nagħmel, u nivvutalu! Iva, Eċċellenza. Anki jien qrajtu l-artiklu. U min kitbu, ara tipinġi stampa mill-isbaħ ta' Sur Pippo. kif ukoll pinġi l-komuniżmu b'tali mod li minn irjul feroċi kważi kważi jikkonvinċik li hu ħaruf lest għas-sagrifiċċju.
Iva. Bħala kienu dgħajt ukoll jien.
Anki ċerti frażi li juża, Mhux kull min ħabbat fuq sidru u jgħid qaddis qaddis jidħol fis-saltna tas-sema. It-ton tal-kitba ħassibni ftit benit u għalhekk ċempiltlek? Għedt forsi dak l-artiklu ktibtu int Jien ma tarax eċċellenza mela jien ħajkab artiklu bħal dak fuq is-Sur Pippo. Anzi, inti taf kif inhuma r-relazzjonijiet ta' bejnietna. Jiġifieri noqgħod fuq il-kelma tiegħek li dak l-artiklu ma ktibtux int. Serraħ rasek li ma ktibtux jien, Eċċellenza.
Berikni. Artiklu bħal dak ġid kbir se jagħmillu lis-Sur Pippo.
Ara kemm jitlewmu Pippo u Benit bejniethom, imma naf li hemm rispett kbir. Biss ngħidlek il-verità qas jien ma stennejtu artiklu bħal dak. Il-gazzetti nbelgħu kollha dalgħodu. Ħsibtni se nsibu hawn.
Għaddejt l-uffiċċju, bqajt ġejja dritt hawnhekk. U għax missni nistħi jien ukoll. Ili ma nara Lia minn dik nhar tal-ikla. Hu jaf li tkun imħabbta u dejjem isemmik.
Allura, inti kif inti, rrid ngħid dwar Ġovan?
Xorta bqajna ħbieb. U qisu qatt ma kien xejn. Kien se jkun żball kemm min-naħa tiegħi u iżjed u iżjed min-naħa tiegħu.
Kif ħadha hu? Hemm minni li xħinatlu, rajtu donnu kien qed jistennieha. U għax ngħiduha kif inhi, għadda ħajtu kollha ġuvni, jinnamra ma' dik u mal-oħra. Ma kienx se jagħmel l-ikbar żball ta' ħajtu jien, li jiżżewweġ fi xjuvitu. Ma nafx jien. Li Ġovanni jasal biex jiżżewweġ ma nemminha qatt. Biss, ma toħodhiex bi kbira. li terġa' tisma' li huwa Rus. Imma ma tarawx li kollox għal għajnejn in-nies? Ħaddmu ftit moħħkom. Jiġġieldu, gwerra kontinwa, kif triduh jissapportjah pubblikament? Ħa, naħseb li Mons sewwa trid. U tridu tgħiduli Zoot Benny ħa jfaħħar lis-Supreme Court Black and White? Oħruni minnkom! Ġifieri inti trid tgħid li dak l-artiklu kitbu hu stess, is-Sur Pippo? Jiena mhux qed ngħidlek, imma qas inniżżilha li kitbu Dom Benit. Anġlu qed tagħmilha ma' nies ta' skola. Dom Benit huwa skular kbir. U s-Sur Pippo ftit inqas minnu. Issa ħalli għalhemm int imħallat mas-Sur Pippo. Imma s-Sur Pippo miżżewweġ lil oħt Dom Benit, alleanza, unjoni bejn ix-xellug u l-lemin. Għal għajnejn in-nies klieb uqtatel. U veru li hawn klieb ma jarawx qattus b'għajnejhom. Imma daqstant veru hu li dawk li fuq dades jgħixu fl-istess dar u jinħabbu bħall-aħwa.
Aqta' l-irkużità Ġus, qed tipprova tikkonvinċina li kitbu Dun Benit? Ma nagħmlux il-mod li ktibtu inti. Int taf xi tgħid u meta titkellem int kulħadd jisimgħek. Imma jaħasra mbagħad m'iniex kapaċi niżel kelma fuq biċċa karta. Jiena naqra dak kollu li jiġi għal idejja u dak li naqra jiswieni biex nitkellem, ma biex nikteb ma ninqala'. Mela mhux bħali tafx għax jiena ninqala' biex nitkellem, la biex naqra u iżjed u iżjed biex nikteb. Tridux tordnaw xi ħaġa għax aħna bil-paroli ma nieklux. Jiena kieku nixtieq nordna Imma ċekk għadu ma ġiex, bla flus. Għamel law fuq jien birra l-istess.
X'ġabek law, Sur Pippo? Ġejt biex nirringrazzjak, Dun Berit. Iva, ġejt biex tirringrazzjani. Taf li anki l-Eċċellenza tiegħu ċempilli għax ħaseb li ktibtha jien l-ittra! Ħa ngħidlek.
Mhux hu biss ħaseb hekk, imma tista' jgħid kulħadd. Dalgħodu ħadt gost indur marra Halleck nisma' n-nies jitkellmu fuqna, ifaħħruna, li għalkemm hemm ċertu differenzi bejnietna, inħabbu aktar minn aħwa, don't get it? Eħe, u taħseb li hemm lok għal dil-biċċa xogħol? Ħolma li qatt ma tista' ssir realtà bejni u bejnek, Sur Pippo. Mur għidilhom li dik l-ittra mhux jien ktibtha. Umm, jiddispjaċini imma ħaġa bħal din ma nistax nagħmilha. Għax jekk niddikjara li mhux int, inkun qed nuri biċ-ċar li naf min. Inti tkun benit għaliex ma tagħmilx dikjarazzjoni u tiċħad li int l-awtur. Mażgur, hekk se nagħmel. Niċħad li mhux jien kont. Insomma, ta' min-naħa l-oħra, ħaġa bħal din għandha s-sogru tagħha. Sogru, sa kif għax niċħad?
Għax min kiteb dak l-artiklu ma niżżilx ismu. Niżel isem ħaddieħor. Imma insomma, m'hemm xejn legalment li jorbtok magħha, ta lilek.
Imma mhux jien ktibtha, fhimt? Mhux jien kont!
Mort imqarraq anke jien, għax hekk ħsibt jien ukoll. Imma insomma, jekk int qed tgħidli li mhux int, nibqa' fuq il-kelma tiegħek. Saħħa Tumberit!

Dik l-ittra fuq il-gazzetti swiet u mhux ħażin. U mhux hemm billi qed jgħidu, tafx. In-nies kulħadd kelma waħda. Dun Benit kiteb għalik! U jien ma għidtilkomx mill-ewwel? Taf x'jonqos issa? Li dak li kiteb fil-gazzetti jmur jgħidu fl-omelija.
Minn hawn jitqassmu l-karti? Għamlitna x'nixorbu se jħallas l-aħħar wieħed li jordna. Ara s-sajiet u ġina. Dawk il-karti tistgħu ittuhom bil-peppi tal-forn, tafx? Aħarquhom. Żgur ma naħarquhomx, mela ma tafx kemm swewna dawk int, full colour? Flus fil-ħela ħelwa, għaliex għandu raġun. Ġejb il-parroli llejla, Mons, int? Sewwa qegħdin jgħidu Mikiel! Mela ma rajthomx il-gazzetti dalgħodu? Ittra waħda mingħand Dun Benin tiswa elf darbi iktar minn dawk ir-ritratti. Heeh.
Ġovan. Din elezzjoni ġenerali, mhux elezzjoni tal-Kunsill Lokali, fhimt? Ma allura daqshekk.
Daqshekk kieku l-elezzjoni tal-Kunsill Lokali ngħidlek iva, għandek raġun, jitla' sparat. Imma hawnhekk fir-raħal lanqas hawn biss voti biżżejjed biex iġib siġġu fil-Parlament. Int min qallek li sa ġġib il-voti tar-raħal biss? Mur il-ħanut ta' Doro ħa tara kemm flus qed jitlaw fuq is-Sur Pippo. Ħażin qed jagħmlu taħt, għax m'għandux ċans. Ara tfakkarni għada filgħodu ngħid xi ħaġa l-Knisja fuqha din. Gazzetti tal-bieraħ rajthom. Rajthom ġovan. U xi ħadd ċempilli, illi ħasbu li nktibt dak l-artiklu. Mela mhux int ktibtu? Jien hekk ħsibt ukoll, dak li ktibtu int. Mela ma tifqanix jien dalodu taf. Issa jien ħa nikteb xi ħaġa hekk fuq is-Sur Pippo? Tafna biżżejjed lili. Ma nagħmlux mod illi ktibtu int ġovan, hu dak l-artiklu, he? Jien x'jinteressani bis-Sur Poċ, kont waħda. Jien iktar naħseb li min kiteb dak l-artiklu hu xi ħadd jiġi minnu jew inkella xi ħabib tal-qalb tiegħu, eh! Jiena u s-Sur Pippo ma tantx aħna ħobża u sikkina, għax kont sa tnissini, se jagħmlu meeting taħt. Meeting? Ejja.
Meta? Fejn? Ġimagħtejn oħra fil-pjazza quddiem il-knisja.

Kieku se jagħmlu meeting, l-għana tiegħi kienet tgħidli. Hm.
Għax l-għana tiegħek qiegħda fil-kumitat, hux? U għandha x'taqsam mal-propaganda. M'għandix tort lil Lena. In-neputija tiegħu hi x'inhi. Hm. Lena membru biss fil-kumitat. Is-segretarju propaganda, in-neputija tiegħek! Insomma, jien ma jinteressanix. Hi x'inhi. Nhar il-Ħadd, il-meeting irid jisfratta. Jisfratta?
Mela dak xi żiemel ta' tiġrija? Jisfratta għandx kif kienu jisfrattaw il-meetings fl-imgħoddi. U dan se jkun xogħlok! Xogħli?
Jien xogħli sagristan, mhux li sfratta l-meetings! Iva, naf, int xogħol sagristan. Imma skont il-kuntratt tas-sagristan hu li inti xogħlok iddoqq iqniepen u nhar il-Ħadd li ġej trid iddoqq iqniepen sakemm il-meeting jieqaf u jisfratta. Ftehemna? X'nagħmel?
Indoqq il-qniebel biex inħassar il-meeting. Mela nhar il-Ħadd sibt sagristan ieħor għax xi bis-sikk! Oh! Oh! Ara x'għamiltli! Tajtni skos f'dari! Jiena ġo s-sodda! Ah! Ah! Għaġġ. Biss hekk nil. U għalhekk, irridu naraw li ma nħallu lil ħadd minn iżeblaħ il-pjazza tal-knisja tar-raħal tagħna. Waslet is-siegħa tal-biża', mument li qatt ma konna qegħdin nistennew. Imma issa bżonn iqumu fuq tagħna. Veru, li dawn ix-xnigħat ilhom sejrin Imma dawn ix-xnigħat issa saru realtà! Min għadu jgħix fis-sittinijiet ħuk ma jafx li jekk idoqq il-qniepen dak il-ħin waqt l-attività jkun qed jikser il-liġi?
Se jiddejjaq tarax! Dak minn kollox jagħmel biex jisfratta kollox. Inti għax mort tagħmlu quddiem il-knisja?
Fejn qed nagħmlu? Mhux dak l-uniku post adattat li għandna fir-raħal fejn qed nagħmlu? Xi sqaq! Mhux il-pjazza tisal aktar nies? Kemm qed taħsbu li se jkollkom nies mela? Nies ħa jkun hemm, ħa ngħidlek, għax il-Malta kollha se jiġu. Għax dak l-artiklu għajja ħuġġieġa u kulħadd bil-kurżità biex isir jaf min hu Pippo Burrone. Issa taraw. U dik il-pjazza mhux se tagħtihom lil dawk in-nies.
Tgħidilha int! Tgħidilha!
Xi ħadd kiteb dak l-artiklu. U min kiteb dak l-artiklu ħa ħsieb jiktbu biex intom tiġu mqarrqin. Imma jien hawnhekk niddikjara solennament illi jien ma kelli x'naqsam ma' dik il-kitba moqżieża. Jien niddikjara li jien qatt ma ktibt favur il-Partit Komunista u lanqas ktibt favur il-Kap tal-Partit Komunista. S'issa dejjem imxejt miegħu bl-ingwanti tal-ħarir u rrispettajtu, rrispettajtu dejjem għax jiġi ħu l-mara tiegħi. Imma jekk se jiftaħ il-kanuni kontra tagħna, sa nirritalja bil-qawwa u bil-feroċità kollha u nurih min hu Pippo Borrone! U għalhekk, qed inħeġġeġ lilkom, bħala kapijiet, taċ-ċentri rispettivi tagħkom, biex nhar il-Ħadd li ġej, fuq is-suntier tal-Knisja għażiża tagħna, niltaqgħu biex inkantaw u ndoqqu qniepen u nisfrattaw dak il-meeting li se jsir!
Kont nemmen li għalkemm hemm id-differenzi politiċi bejnietna stajna nibqgħu ħbieb jien u ħuk. Imma mid-dehra il-ġemgħar tal-imgħoddi għadu hemm, għadu qed jaqbad. U hu lest bil-ħadad f'idu biex ikompli jqabbad il-ħuġġieġa!
Qal Ġus. Ġus. Ismagħni Ġus. Naf kemm ilek għal xorta sagristan. U se tħaħħar. Is-siegħa waslet. Jekk trid, tista' tibda minn llum, Ġus.
Skużi nara għax naħseb li ma fhimtekx mela li qed tkallimni fuq il-kwadru. Illum? Inhi li snin li mxejna għal dan ix-xogħol ta' sagrista, min jaf kemm-il darba ġejt u għedtni itlaq lil barra u issa f'daqqa waħda nibda llum. Jaħu ġara xi ħaġa, għadu nbeni. Le, le, le, Ġuż, xejn. Anġlu! Xebgħu. Ippruvajt nikkonvinċih biex jibqa' ma daqshekk irid jitlaq. Jien ma se nżommux.

Kien inaddaf ukoll.
Daqshekk hu. Dan qed jipprova jissottanna kollox. Ivivivva, qed jerġa' jmur lura għas-sittinijiet naqbel miegħek jien. U fuq dik għandna nattakkaw aħna? Nħalli f'idejk jien. Tibżax. Meta nkun hemm fuq, nieħu ħsiebek jien. Mhmm. F'idejk.
B'rispett tiegħek provajt noqgħod kemm jista' jkun lura Rachel. Hemm issa żżejjed kollu żejjed. Kemm int tant ċert int?
Staqsi lil Gina. Gina, ejja ftit lgħab. Kemm qegħdin tajjeb ukoll. Ħa, Pippo miż-żewġ il-ziti Gisella, ġifieri dak jiġi z-ziju tiegħi tar-rispett.

Mhux għalhekk tela' Anġlu minn sagristan? Għax qallu biex waqt il-meeting joqgħod idoqq il-qniepen. Mela għalhekk daħalni sagristan miegħu Dun Benit biex noqgħod indoqqlu l-qniepen. Issa ndoqqhomlu l-qniepen jien. U nobsor għalih lil Dun Benit, ħej! Ara min jitwieled tond ma jmutx kwadru. Hekk jgħidu u hekk hu. Qatt ma kellu grazzja mas-Sur Pippo. U meta żżewweġ lis-Sinjorina Ġiżella iktar ma felaħx għalih. Hux gwerra jrid Dun Benit? U gwerra se jkollu? Jiena lilek ma nistax nifhmek. L-ewwel bdejt tgħidli kontra s-Sur Pippo li m'intix lest li titlef ruħek għalih. Issa qed tfaħħar u tgħid kontra Dun Benit! Jien qatt xi darba għedt kontra s-Sur Pippo? Jien għedtlek, sa nivvota għas-Sur Pippo mhux għax hu ħabib Imma x'għandi fiduċja fih. Le, mhux hekk għedtli. Int l-ewwel għedtli li m'intix lest li titlef ruħek għalih, għas-Sur Pippo, u għedtli wkoll li l-Knisja dejjem ġiet ippersegwitata mill-Komuniżmu. U x'għandu x'jaqsam?
Mela l-Komuniżmu tal-lum huwa l-istess Komuniżmu tal-bieraħ, m'iniex se. Proset! Għax hekk hawn miktub, hawn min kiteb dal-artiklu, li l-Komuniżmu. M'għandekx x'għarfien tgħidli x'hemm miktub hemm, ma. Eh, Alla jbierek, ġa taf x'hawn miktub, għalhekk qum minn ġo sodda. Jien mort nixtri l-gazzetti dalgħodu. Eħe veru, għaliex jiena ma għandix għalfejn naqra l-gazzetta biex inkun naf x'inhu l-komuniżmu tal-lum u l-komuniżmu tal-bieraħ, fhimt? Fhimt.
U min kiteb dan l-artiklu ma tantx iħobbu l-Dun Benit. Qed jgħajru li għadu jgħix fi żmien il-Medjuevu. Qed jgħidlu wkoll li beħsiebu jerġa' jibda gwerra politka u reliġjuża bħal żmien is-sittinijiet. Taf x'qed naħseb hu? Illi ġibdulu widnek xi waħda sewwa lil Dun Benit. L-ewwel kiteb dak l-artiklu illi fih tajtx kemm faħħar lis-Sur Pippo u issa, bi xagħar ta' palsi mhux hu, kiteb artiklu ieħor illi fih qagħad jikkritika lilu nnifsu. Jiena qatt mhu se nasal biex nemmen li Dun Benit kiteb dawk l-ittri. Jiena naħseb. X'taħseb? Xejn. Naħseb xi ħaġa, jien ma naħseb xejn.

U tippreferi li naħuk minn hawn, mhux hekk? Ħala sa nafżak, Pippo, dejjem kont kwieta u dejjem kont leali lejk. Imma jekk ħija Benito jitlaq minn hawn, kemm jien kif ukoll it-tifel nitilqu warajh! Taf kemm ilek theddidni int? Taf kemm ilni nħu paċenzja? Ara x'se ngħidlek, u ismagħni sew! Jekk int tippreferi l-ħuk minni, mur itlaq miegħu! Imma Benito, it-tifel tiegħi, hawn jibqa'! Laxxa!
Ilha ssofri. Ilha ttaħqarha. Imma l-Għassa ngħidlek, jekk inkun naf li terfa' idejk fuqha, noqgħod kmieni ngħodu nbenid!
Tibżax! Ilni naf min ngħodu nbenid jien! Sa minn minn durt iżda lir-raħal, sirt naf ma' min sa nħabbat wiċċi! U sirt naf aktar, meta ħadd grazzja m'għottok! Għarafni kollox int. Minn kollox għamilt biex ma tħallix tieħu lili. U kien l-akbar żball ta' ħajti meta aċċettajtek bħala l-għarus tagħha. Sa mill-bidu nett uritni x'int int. Anzi, sa dakinhar ta' jum tat-tieġ, oħti qed tistennik u int fis-sodda man-neputija tal-kappillan! Se titqassem miegħha? Taf li ma kienx it-tort tiegħi! Hi li sakkritni! Ħa ngħidlek, ta! Sa ċertu punt għandek raġun li tgħid, Oħtok mara sewwa, x'qed tiddur il-familja kollha tiegħek, m'hemm ħadd sew!
Ġiżella mhux biss mara sewwa, imma mara ta' karattru!
Tuffieħa ħażina tħassar kaxxa tuffieħ, imma oħti rnexxielha ma titħassar qatt! Ara se ngħidlek, ilna npallaw, l-aħħar kelma tiegħi. Oħtuk tista' titlaq kemm trid minn issa nżommha għax mhix xi tifla żgħira! Imma sma' Nido. Ii, żommha kemm trid hawn. Imma ħażin ikun għalik jekk iżżomm lill-ibn il-benitu taħt dan is-saqaf! La aċċettajt li nagħti kenn il-għażiż oħti, nagħti kenn lill-għażiż neputi tiegħi Benito.
B'gaffa niġi bulldozer u ċappla fuq oħra ma jifdalx! Saħħa!

L-Eċċellenza Tiegħu Sa mill-bidu kien żball. Dawk it-tnejn ma kienux maħluqin għal xulxin. Ooh, x'ġovan! U żgur, it-tija Ġiżella qatt ma kienet maħluqa għat-tiju Pippo, iżda kienet maħluqa għalik, u issa qiegħed biċ-ċans biex toħodha. Hm! Kemm ħa jdum biex iġibilhom l-annullament, Dun Benit?
Fajtlu xi ħaġa, xi dwejjaq. L-aħjar ma ngħidu xejn, Ġuż, x'hekk niftaħ ħalqien. Jiġi taħt idejja niżbraħ.

Imma Reġgħalt Grasek x'inhu fih l-ħażin, eh? Jien Komunista! Jien kburi li Komunista! Demmi b'għaqba Komunist! Wild Siċiljan jien. Ġej mill-għeruq tal-familja Pollonia li huma kolonna, kolonna sodha tal-Partit Siċiljan Komunista!

Pippo Burrone.
Għandkom bżonn xi ħaġa?
Għallejla xejn Serafina, imma għal għada filgħodu ippakkja lill-bagalji. X'inhu?
Mela x'qalulek hi?

Dak il-whisky ħa tixorbu għax. Le. Ħalli nibqa' nħares lejh mhux se nmissu ma' xuffejjer. Dak għadu tiegħi. Aħna x'nagħmlu hena? Immorru lejn id-dar? Issa dak li hemm miktub ma jista' jħassru ħadd hu. La rridu jinfirdu jinfirdu. Jane! Ara x'se jxobb kulħadd! U se jkun tal-aħħar ħbieb, għax mhux se trawni b'għajnejkom. Kien aħrax kejken dan tagħna. Kellna d-difetti. Kellna piki, speċjalment waqt il-festa. Imma bħal kull storja, bħall-istorja tal-maltemp illi wara toħroġ il-qawsarra.
Għax diskors hu, għax.
Sur Pippa u Ġiżella ser jinfirdu. U li t-tifel bagħtuh hemm għand is-sorijiet biex jaraw min se jirbħu bejniethom sakemm tinqata' bil-qorti. Xi lotterija hi! U naf ħaġa oħra wkoll. Għax qalli s-Sur Pippo, Dun Benit min se jibqgħu f'dan ir-raħal? Għax ser il-Perù. X'għad?
Il-Perù?
Din id-darba nbqgħu s'Alla ma narawhiex. U jekk jitlaqtu l-bejjiet minn dan l-aħħar xieqfa fir-raħal? Hu? Jien u Lena ħa mmorru Sqallija ngħixu f'dak ir-razzett li għandhom. Dejjem kienet ix-xewqa tiegħek, Lena. U mbagħad ngħidluha, Dan l-inkwiet ma riqniex xi biduh. Morru.
Mmorru għand. Irridu mmorru għand oħti għat-tifla, mbagħad immorru d-dar. Inti ġej, Ġovan? Le, morru, morru issa mbagħad niġi jien. Lejl it-tajjeb ħbieb. Jalla li ma jerġa' jinqala' xejn iktar. Biss qabel nitlaq ngħid sewwa qal Anġlu. Dan l-inkwiet ma kellniex xi rriduh.

Sabiħ hemmhekk.
Kemm ilek li ġejt f'dan l-aħal li f'ġlied u firda ma ġietx? M'aħniex se nħallu familja bħal dik titkisser minħabba l-fissazzjoni tas-Sur Pippo. Sakemm hawn ġew jibqa' kwartieri tal-Partit Komunista lili ma tarawniex iktar.
Miki. Miki.
Għedtilkom jien, f'Malta ma kienx hawn loku partit bħal dak. Imma lili ħadd ma ried jisma' minni.

Iva allura se żżomm il-bar waħdek? La la la Sur Pippo ngħidu se nfeqnu wkoll. Għax wara dak li ġara bejn is-Sur Pippo u Ġiżella qata' qalbhom iż-żwieġ. U forsi kien se jkun żball ukoll. Issa jiena m'għadnix ta' tmintax. Ejja Ġina x'kull waħda xorta għadek sabiħa tagħna u dejjem tibqa' Ġina tagħna mhux?

X'idum benit! Huwa għalas.
Ġovan mhux hekk qal. Kulħadd jaf li s-Sur Pippo huwa sinjur, Malta kollha saret taf. U kulħadd jaf ukoll li Ġiżella u s-Sur Pippo mhux se jibqgħu flimkien. Kienu jafu wkoll li t-tifel kien miżmum fil-kunvent.
Xi trid tfisser? Ara di.
Jiġifieri xi ħadd irid isir sinjur malajr. Jieħdu l-flus, jagħtu t-tifel lura.

U nixtieq inkun naf min ivvinta din tal-midajna l-kbira. Din se tiftaħ jew? Ġejna! Jane, int se tiftaħ? Ġejja!
O ġejja! Inti b'hemma lissa taf x'tinżilx!

Kont qed ngħid lill-ġiegħla tnadda għax għas-salgu ma jistahx.
Xi skop hemm żgur wara dan il-ħfief. Jekk it-talba tkun kbira, tibżax. Jiena noħroġ sehmi. Anzi.

Jien il-kaċun li sejbagħtu kemm għal ftit ta' żmien u mbagħad terġa' tiġi lura. Imma issa aħjar ma tmur xejn. X'jiġifieri?
Jiġifieri inti rnexxielek tikkonvinċihom biex warrbuni minn hawn lili?
Għalhekk aċċettaw it-talba tiegħi mill-ewwel? Huma ċerti li ħa nieħu tkaxkira kbira fl-elezzjoni. U naħseb li għandhom raġun. Kienet bluha, biċċa nkwiet żejna. Ġiżella. Itlob. Itlob insibu lit-tifel Benito, aħu sħiħ. U jien, jien nagħmel wegħda ma' San Katarz li jekk insibuh, Oritka, Daqshekk! U sa anka żgħalt jaħtfek fil-kelma. Għalhekk ma nirrispondih jien. Hello? Min kien? Kollox sew. U għidilhom li l-Partit Komunista spiċċa! Xi twieled għexieb? U int ara ma terġax lura mill-wegħda li għamilt! It-trio Pippo u t-tija Ġiżella reġgħu għamlu ħbieb u llejla ġejjin niċċelebraw fil-każin, imma mhux fil-każin komunista, fil-każin soċjali. Sew qed ngħid, tiju Pippo? Iva, sew qed tgħid, imma dan x'għandu x'jaqsam, ja ħasra! Issa jkun naf x'inhu jiġri? Ħafna zi! Il-qawsalla reġgħet tfaċċat! Int se tibqgħu, u t-tija Ġiżella u s-sur Pippo jistgħu jgħixu fil-paċi mingħajr ħafna nkwiet ta' pulitka.

Kisem soċjali. Daqshekk komunista!
Tassew qed nieħu gost illi reġgħet nieħu dan il-post. Jala dan il-post iservi ta' ġid tal-komunità kollha. Naf li lkoll qegħdin fuq ix-xwiek. Biss għandi aħbar x'ngħidilkom. Jien sejjer il-bidu. Irrid ngħidilkom illi din hija deċiżjoni tiegħi u ta' ħadd aktar. Biss tinkwetawx. Sakemm inkun nieqes jien, il-parroċċa se jieħu ħsiebha Dun Feliċ. Imma sa terġa' tiġi lura x'hekk? Żgur li nerġa' niġi lura. Fejn sa nsib ġenna tal-art bħal dan ir-raħal jien? Jien pruvajt, imma ma rnexxilix. Dun Benit. Illum se nagħmel ħaġa li pprova jagħmel Dun Benit u aħna kkundannajnieh ta' għemilu. Għandha. Insomma flus għalik. Din kienet se tinżuża għal kampanja elettorali. Ħudha.

Imma xorta waħda dik Ġovann l-Amorus, eh? Mela nixorbu, nixxorbu bis-saħħa tal-għaqda u l-ħbeberija ta' bejnietna.
Evviva!
Evviva!
Il-Bambin iżomm idejh fuqkom ilkoll. U għada filgħodu nistedinkom għall-quddiesa ta' ringrazzjament. Pippo, int qatt tinsa